מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף סט עמוד א'. לאמיר נייען די גמרא דף סמ ח עמוד ב'. האבן געלערנט אין די משנה, דער כהן גייט ארויס אין עזרת נשים און ער גייט פארליינען. ער ליינט פאר פרשת אחרי מות, פרשת אמור, און אויסנווענדיג זאגט ער פרשת פנחס. די משנה זאגט אונז וואס פאר קלייד ער גייט אנגעטון, אויף דעם זאגט די משנה האט א טשויס, אז ער וויל קען ער גיין מיט די בגדי הכהונה, די ווייסע קליידער מיט וואס ער האט יעצט געענדיגט די עבודה, קען ער דאס ווייטער אנהאלטן, אדער ניין קען ער זיך איבערציען צו אייגענע פריוואטע ווייסע קליידער, און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, מידי קטני ביצ ד לסלובע משלו. די פאקט אז די משנה געבט מיר די אפשן און ער זאגט אז וויל קענסטו אנטון דיינע אייגענע פריוואטע קליידער מכלל דקרי אל אב עבודה היא, זע איך אמאל פון דעם, דאס גיין דקרי דא וואס איך גיי דא מאכן, דאס איז נישט קיין עבודה. אויב וואלט עס געווען עבודה, וואלט איך געמוזט גיין מיט די בגדי כהונה. די פאקט אז דו לאזט מיך גיין אויך מיט פריוואטע קליידער, זע איך אמאל די ערשטע זאך, זאלסטו וויסן דאס איז נישט קיין עבודה. אויב אזוי זאגט די גמרא וקטני אם רצו לקרות בבגדי בית כהונה, למעשה די משנה זאגט מיר דאך, וויל ער אנהאלטן די בגדי כהונה, קען איך עס אנהאלטן. שמע מינה בגדי כהונה ניתנה להענות בהן. לכאורה זעה איך פון דא זייער קלאר, אז די משנה האט געהאלטן, זאלסטו וויסן בגדי כהונה קען איך הנאה האבן דערפון. אונז האבן געהאט א שאלה שטענדיג, די בגדי כהונה, איך האב געענדיגט מיין עבודה, מעג איך עס אנהאלטן, מעג איך זיך דרייען דערמיט, מעג איך עפעס האבן א פריוואטע הנאה דערפון? און מ'האט קיינמאל נישט געהאט קיין תירוץ אויף די שאלה. לכאורה פון דא זע איך זייער קלאר, די פאקט וואס דו לאזט אים האלטן פאר'ן ליינען די בגדי הכהונה, הגם ליינען איז נישט קיין עבודה, און איך ווייס נישט קיין עבודה, ווייל איך קען עס אויך מאכן מיט די פריוואטע קליידער, אויב אזוי קען איך דאך פושט זיין פון דא און זאגן יא, בגדי הכהונה מעגן מען הנאה האבן פון זיי. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין דאס איז נישט קיין ראיה דיל' משנה קריאה דצורך עבודה היא. זאגט ער אז ס'איז וויסן אזוי. סתם זיך וואלגערן דערמיט, סתם האבן א פריוואטע הנאה דערמיט, פון דא קען איך נישט ברענגען קיין ראיה. פארוואס? ווייל די גאנצע ליינען, ביסט גערעכט ס'איז נישט קיין עבודה, אבער פאר ס'איז א חלק פונעם טאג, דאס הייסט איך מוז דאס מאכן היינט, און כדי צו קענען ווייטער שפעטער גיין מיט די עבודה, מוז איך דאך האבן געליינט. דאס הייסט די ליינען איז עפעס אינצווישן, ס'איז נישט קיין עבודה, פון די אנדערע זייט ס'איז נישט קיין חו, ס'איז צורך עבודה, ס'איז א זאך וואס געהערט דערצו. און פאר דעם קען איך דיר זאגן ווייסטו וואס, וויבאלד ס'איז א זאך וואס איז צורך עבודה, אקעי בין איך דער מטעה, קענסטו אנהאבן די בגדי הכהונה, אבער סתם זיך דרייען, סתם זיך פרייען מיט די בגדי הכהונה, סתם זאלסטו האבן הנאה, דאס נישט. און ווייטער פון דא אויס נישט קיין ראיה. און די גמרא לייגט צו די בולען. די גאנצע שאלה צו מען מעג יא האבן הנאה פון זיי, מעג נישט האבן הנאה פון די בגדי הכהונה, בעצם דאס נישט קיין אלטע שאלה וואס די בני ישיבה האבן געהאט. און זיי האבן אויך געהאט געפרעגט בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן או לא ניתנו ליהנות בהן, מעג איך הנאה האבן פון זיי, אדער ניין איך מעג נישט קיין הנאה האבן דערפון. תשמ א, מ'האט זיי אויך געוואלט ברענגען, קוק אונז האבן געהאט א משנה, די משנה זאגט אונז, לא היה שיין בבגדי קודש, די כהנים נאכדעם וואס זיי האבן געענדיגט, זיי האבן געענדיגט די טאגס עבודה, לייגט מען זיך שלאפן, קען מען נישט גיין שלאפן מיט די בגדי כהונה, מען דארף עס אויסטון. וואס איז די סיבה פונעם אויסטון? תירוץ איז והשם יפיח, חמאטע אויסגיין א ווינט, ס'איז נישט קיין דרך כבוד, דו האסט אן די בגדי קודש און דו ביסט מפיח אין זיי, דאס קען איך נישט טון, פארדעם, גיי נישט שלאפן דערמיט, פאר דו לייגסט דיך שלאפן דארפסטו אראפנעמען די בגדי הכהונה. און אויף דעם וויל ער מדייק זיין, אקעי, דו האסט מיר געזאגט שינה מעג איך נישט מאכן, פארוואס מעג איך נישט מאכן קיין שינה, שמא יפי איך בהן? קען איך דאך אבער מדייק זיין, שינה היא דלאי, אבער הוא מאכל אוכלי. אויב ביסטו וואך, דו ווייסט וואס טוט זיך מיט דיך, דו ווייסט וואס טוט זיך מיט דיין באדי, קענסטו גיין עסן דערמיט. אויב וואלסטו מיר געוואלט פשוט זאגן מען טאר נישט האבן בכלל הנאה האבן פון די בגדי הכהונה, וואלסטו נישט געזאגט גיי נישט שלאפן דערמיט, וואלסטו מיר געזאגט גיי נישט עסן דערמיט, ווייל עסן ווייס איך דער חשש פון שם מפיר איך נישט דא, ווער דיך וואך, ער ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך. נאר וואס, די סיבה מוז זיין ווייל די תורה זאגט דיר אז דו טארסט נישט קיין הנאה האבן דערפון. די פאקט אבער וואס דו זאגסט מיר דא איז אז מ'נישט געשלאפן דערמיט, דאס הייסט פארשטיי איך שלאפן אקעי דאס קען איך דיר מסביר זיין ווייל השם מי יפיח בהן, דאס מיינט אבער אנדערע זאכן ווי למשל גיין עסן דערמיט, דאס מעג איך יא, און אויב איז אויב איך דאך א ראיה אז מיתה להנות ניתני, די גיין עסן דאס איז נישט קיין עבודה, און נאך אלעס שלאפן מעג איך נישט, דאס מעג איך יא, זעסטו דאך א ראיה פון דארטן אז מ'מעג הנאה האבן דערפון. און אויף דעם האבן די בני ישיבה שוין געענטפערט אויכעט און געזאגט ניין, דילמא שעניא אכילה דצורך עבודה היא, ווייטער דאס עסן איז א צורך עבודה, ביסט גערעכט דאס איז נישט קיין עבודה פאר זיך אליינס, אבער דאס איז א צורך עבודה היא, כדתניא זיי האבן צוזאם געלערנט ואכלו עשו מה שכיפה בהם, מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים עס כפרין, דורך דעם וואס די כהנים זיי עסן עס, דורך דעם האבן די בעלים א כפרה. און פאר דעם קומט אויס, און הכנעה איז נישט קיין עבודה, אבער ס'איז א צורך עבודה היא. און פאר דעם פארשטיי איך, אקעי, צורך עבודה, דאס מעגסטו האלטן. אבער סתם זיך גיין וואלגערן דערמיט, סתם הנאה האבן דערפון, פון דא העסטו נישט קענען פושט זיין. האט די גמרא געוואלט אפשר זאגן אנדערש, ווייסטו וואס, לאמיר עס אביסל אנדערש צונעמען. לאמיר נאכאמאל מדייק זיין, שינה היא דלא. דו זאגסט מיר שלאפן, דאס קען איך נישט טון. אבער הוא הוליכי מהלכי. דאס הייסט אבער זיך סתם דרייען און פרייען און זיך ארומגייען דערמיט, דאס קען איך יא טון. ווייל אויב ווילסטו מיר זאגן ווייטער די זעלביגע טענה, אויב ווילסטו מיר זאגן די ווארט דא איז אז מען טאר נישט האבן הנאה דערפון, וואס כאפסטו אין שינה? שינה קען איך דיר מסביר זיין דאס איז ווייל השם יפיך, וואלסטו געדארפט זאגן אה דו טארסט זיך נישט דרייען דערמיט. די פאקט וואס דו כאפסט אן שינה, ווייזט דאך דווקא די יפיך בהן דאס איז די פראבלעם. אבער האר הליכה מהלכה זיך סתם ארום וואלגערן אין דעם, זיך ארום דרייען דערמיט, דאס מעג איך יא. און אויב אזוי האסטו ווייטער א ראיה, קענסט דאך קלאר זען אז מען מעג האבן הנאה פון בגדי הכהונה. און אויף דעם זאגט די מנין ס'איז אויך נישט קיין ראיה, בדין הי' דהליכא נמי ליה, באמת זאלסטו וויסן, ניין. מ'קען זיך נישט ארום וואלגענען דערמיט, מ'קען זיך נישט סתם אזוי דרייען דערמיט, און מ'טאר נישט האבן קיין הנאה דערפון. איי וואס כאפסטו אין שינה? שינה איז דאך בעצם די שוואכסטע משל. נאר וואס ווייל וסייפא איצטרכ ליה. ווייל די סייפא איז די חידוש דא. גיי נישט שלאפן דערמיט, אבער פושט און מקפל מניח תחת ראשם. וואס דו מעגסט יא טון איז, דו מעגסט עס לייגן אונטער דיין קאפ אלס א קישן. און פאר דעם רעדט איך כאפ איך אן שינה. בעצם זאלסטו וויסן וואלט געקענט זיין מ'טאר נישט האבן קיין הנאה בכלל נישט. אויף וואס כאפ איך אן אזא שוואכע משל ווי שינה וואס דארט קען איך דיר מסביר זיין די איסור וואלט נישט געווען אלס הנאה, נאר די איסור וואלט געווען על שם יפיח. תירוץ איז ווייל איך וויל ארויסברענגן די ספר, זאלסטו וויסן דו קענסט עס לייגן אונטער דיין קאפ אלס קישן. און פאר דעם ווארט אונזערע שאלה וואס אונז האבן דא געהאט, מעג איך הנאה האבן מעג איך נישט הנאה האבן, דערווייל איז נאך נישט פושר געווארן. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געהאט דא געלערנט אין די ברייתא, פושטין ומקפלין מניחין תחת ראשיהן, די ברייתא האט מיר געזאגט דא, די חידוש, אז זאלסטו וויסן איך מעג עס לייגן אונטער מיין קאפ, איך קען עס נוצן אלס קישן. און אויף דעם פרעגט מרים ניט. דאָס איז דאָך אַ ראיה שאמת מינה, בגדי כהונה ניתנה ליהנות בהן. דער פאַקט אַז איך מעג זיך גייגן שלאָפן אויף דעם, דער פאַקט איך מעג עס ניצן אַלס קישן, דאָס איז דאָך די גרעסטע ראיה אַז איך מעג האָבן הנאה דערפון. נו אויב אַזוי לאָמיר פון דעם פושט זיין פון דער ספר, אָ, זעסט דאָך אַז בגדי כהונה מעג מען הנאה האָבן דערפון. אמר רב פפא זאגט רב פפא ניין לא תימא תחת רשעים ביסט גערעכט וואלט איך געהאלטן די ברייתא אזוי ווי ס'איז ביסטו גערעכט נאר דא די ברייתא זאגט אונז נישט תחת רשעים מיינט טאקע אונטען קאפ אלס קישן אלא איימער כנגד רשעים מ'מיינט דא לייג עס אויפן זייט ס'איז געלייגט די כהנים וואס האבן זיך געלייגט שלאפן האבן זיך געלייגט אויף א זייט לעבן זייער קאפ און די חידוש איז הגם ווען דו טראגסט עס אוודאי האב איך א פראבלעם פון שמא יפיח בהן און דו דארפסט אכטונג געבן א גאנצן טאג אבער איך לייג איך שלאפן און איך לייג עס לעבן זיך, וואס דעמאלטס האב איך נישט קיין קאנטראל אויף זיך, וואלסטו געמיינט אה א מינוט לייג נישט די בגדי כהונה לעבן דיין קאפ, לייג עס נישט לעבן דיך ווייל השם יפיעך, זאג איך דאס נישט קיין פראבלעם, ווילאנג דו האסט עס אן אוודאי איז יא א פראבלעם, אבער די מינוט וואס עס ליגט נאר לעבן דיך, דא שטערט מיך נישט דעם השם יפיעך. און פארדעם זאגט רב פאפא לא תהא מתחת רשעים אלא איה מכנגד רשעים, עס געלייגט לעבן אינעם קאפ און פארדעם ווארט נישט קיין רייץ אונזערע שאלה. אמר א משרשי לייגט אראפ משרשי צו שמות מן האר תפילין מן הצד שפי דמי. זאגט דער משרשי מיר ווייסן דאך תפילין זענען די זעלבע זאך, גיי מיט תפילין בשעת גיי מפיח זיין משום תפילין אוואדי די קען איך נישט, און אויב אזוי דא אז איך בין מטה בבגדי הכהונה ווען בשעת מעשה קען איך נישט מפיח זיין אבער איך מעג עס לייגן ביים שלאפן מעג איך עס לייגן לעבן זיך, אויב אזוי מיט תפילין די זעלבע זאך, ווען די לייגסט דיך שלאפן קענסט עס לייגן לעבן דיך, אי שמא יפיח, דאס איז נישט קיין שטערן פראבלעם, דאס איז נישט קיין בזיון, דאס קענסטו ווייטער טון. און פון ווי ווייס איך דאס ביי תפילין? פון בגדי הכהונה. אז אויב ביי בגדי הכהונה מעג איך, איז דא מעג איך דאס אויך טון. לייגט די גמרא צו, הכי נמי מסתברא. אזוי איז אויך מסתבר דא אז די כנגד, ווען די משנה זאגט אונז דא מ'האט'ס געלייגט תחת ראשיהן, מיינט עס נישט תחת ממש אונטערן קאפ, נאר עס מיינט אויפ'ן זייט.

די אבענעט וואס אונז האבן איז דא דאך כלאים, און אויב ס'איז כלאים, גיי איך יעצט דא ליגן אויף א פארשאטנע זאך? ונהי נמי דניתני להנות בהן, אפילו דו וואלטסט געוואלט זאגן, יא מ'מעג האבן הנאה פון בגדי כלה, אבער הוא מסהנה מכלאים, למעשה האסט דאך הנאה פון כלאים, איך ליג אויף שאטנעס און דאס קען איך נישט טון. און פאר דעם זאגט ער די תירוץ וואס הרב פאפא האט דא געגעבן, אז די משנה זאגט נישט מ'לייגט עס אונטערן קאפ אלס קישן, נאר די משנה זאגט מ'לייגט עס אויפן זייט, דאס איז זייער זייער גוט מסתבר און דאס איז טאקע פשט. ווייל אפילו ווען נישט פאר דעם פראבלעם פון יא הנאה האבן נישט הנאה האבן, אפילו דו זאגסט מען מעג האבן הנאה דערפון, די מינוט וואס איך גיי זיך לייגן אויף דעם ליג איך אויף שעטנז, ווייל די גארטל האט אין זיך יא א שעטנז, און אויב אזוי איין מינוט קענסטו ליגן אויף שעטנז? און אלא מאי ווען די משנה זאגט מתחת האט די משנה קיינמאל נישט געמיינט אונטערן קאפ, די משנה האט נאר געמיינט כ'לייג עס אויפן זייט לעבן ווי איך שלאף. און פאר דעם וואס רב פפא האט דא געענטפערט איז טאקע זייער גוט, זאלסטו וויסן ווען די משנה זאגט מתחת ראשיה מיינט עס נישט אונטערן קאפ, ס'מיינט אויפן זייט, דארטן האט מען עס געלייגט, און די חידוש איז, די יפיח, דאס שטערט מיר נישט אז ס'ליגט אויפן זייט. און אויף דעם שמועסט די גמרא אויס, יעצט זאגט די גמרא אזוי, הניחא למאן דאמר אבנייתו של כהן גדול אויף יום כיפור, זעה אבנייתו של כהן הדיוט. איז לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. ווי מיר ווייסן, דער כהן גדול האט געהאט צוויי סארטן גארטלעך. א גאנץ יאר גייט ער מיט'ן גארטל וואס איז געמאכט פון שעטנז, דעם רויטן גארטל ווי מ'זעט עס דא אויפ'ן בילד. יום כיפור גייט ער נאר מיט די פיר ווייסע קליידער, גייט ער מיט א ווייסע גארטל. דאס שטייט זייער קלאר אין תורה, אויף דעם איז שוין קיין שום שאלה נישט. א גאנץ יאר האט ער געהאט א גארטל וואס איז געווען שעטנז, יום כיפור גייט ער מיט א ווייסע גארטל וואס איז נישט דא קיין שעטנז אין דעם.

און אויף דעם שמועסט די גמרא יעצט אויס. הא ניחא למאן דאמר אבנייתו של כהן גדול אויף יום כיפור, אזוי ווי די בח זאגט, זה היא אבנייתו של כהן הדיוט, דאס איז טאקע די גארטל וואס די כהן הדיוט גייט, דאס הייסט ער גייט פשוט מיט א ווייסע גארטל, ס'איז נישט דא קיין כלאים דארטן, פארשטיי איך זייער גוט דא די גאנצע שמועס. און איך פארשטיי זייער גוט די גמרא גייט אין הוה אמינא זאלסטו וויסן ער האט דא אן כלאיים און אויב איז ער האט נישט קיין כלאיים און אויב איז אזוי פרעגט די גמרא איין מינוט אז איך לייג עס אונטערן קאפ קען איך עס לייגן אונטערן קאפ און אויב אזוי בין איך די חובה און אויב אזוי זע איך דאך אז איך מעג לייגן א זאך איך מעג נהנה זיין פון בגדי כהונה אויף דעם זאגט א פאפא ניין זאלסטו וויסן מען האט עס געלייגט לעבן דעם. דאס הייסט, כ'פארשטיי זייער גוט די הוה אמינא געווען, די גמרא האט געמיינט תחת ס'מיינט טאקע אונטערן קאפ, דו קענסט אנהויבן פון בגדי כהונה, און אויף דעם ענטפערט איך ניין, מ'רעדט פון לאחר, מ'רעדט ס'ליגט אויף כנגד, ס'ליגט אויפן זייט, און פאר דעם קענסטו נישט האבן קיין ראיה פון דארטן, און איך פארשטיי וואס די הוה אמינא איז געווען, און איך פארשטיי וואס די תירוץ איז געווען. און די גמרא נוצט אן אינטערעסאנטע לשון, זאגט די גמרא יעצט, אלא למאן דאמר עוולייתו של כהן, לא איז עוולייתו של כהן הדיוט, דאס איז נישט קיין קשיא. נאר די מאל וויל ער אויך שמועסן און זאגט אזוי, נאר לפי די מאן דאמר וואס ער האט געהאלטן אז די אווען איז פונעם כהן גדול אויף יום כיפור איז נישט די זעלבע גארטל וואס די העדית האט א גאנץ יאר, וואס הייסט די כהן העדית האט א גאנץ יאר א גארטל פון כלאים? אויב אזוי מאי קלא מימא? מיינט נישט יעצט אקעי יעצט האב איך א קשיא אויף דיך, נאר מיינט צו זאגן מוז איך שוין אנקומען זאגן לכתחילה אז ווען די משנה זאגט מיר תחת פארשטיי איך לכתחילה זאגן אה תחת מיינט נישט תחת נאר ס'מיינט אויפן זייט, ווייל די כלאים פראבלעם איז דאך א פראבלעם. אויב זאג איך אז די כהן העדיד האט נישט געהאט די זעלבע גארטל ווי די כהן גדול האט א האט יום כיפור, נאר וואס די כהן העדיד איז געגאנגען מיט א מיט א גארטל פון כלאים, פארשטיי איך זיי א איד מוז זיך לכתחילה גיין לערנען די משנה און זאגן, ווען די משנה זאגט מיט תחת ראשיהן, מיינט עס נישט ממש תחת ראשיהן, נאר ס'מיינט אויפן זייט. און אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט. וואס רב פפא זאגט איז טאקע קאנפירמד דא. רב פפא זאגט, יא, ווען ס'שטייט תחת מיינט נישט תחת נאר ס'מיינט כנגד, און דאס איז טאקע די שמועס דא. וויבאלד ס'איז כלאיים, פארשטיי איך זייער גוט, און וועגן דעם די הכי נמי מסתבר שטימט זייער גוט. זאלסטו וויסן, תחת איז מיינט נישט תחת, נאר ס'מיינט כנגד, און דאס איז טאקע וואס רב פפא האט געזאגט. דאס הייסט די גמרא'ס וועג וואס די גמרא פרעגט איז זייער אינטערעסאנט, די גמרא זאגט הני כ אלא למאן דאמר, אבער עס איז נישט קיין וועג וואס די גמרא וועט פרעגן הני כ לפי דעם איז גוט לפי דעם האב איך שווער, ניין, די הני כ מיינט צו זאגן, לפי אויב זאג איך אז עס איז נישט געווען קיין כלאים, פארשטיי איך די שקלא וטריא פון די גמרא, לכתחילה האב איך געמיינט ס'ל תח אז ס'מיינט טאקע אונטערן קאפ, שפעטער זאג איך ניין ס'מיינט כנגד, מה שאין כן לפי די מאן דאמר וואס האט געהאלטן ניין ס'איז יא געווען כלאים, ער געהאט לכתחילה אה, תחת קען נישט מיינען נעמט אין קאפ, דאס מיינט אויפן זייט, און די אביזוי וואס רב פפא האט דא געענטפערט איז טאקע זייער גוט פארשטענדליך. זאגט די גמרא איין מינוט, אקעי, איך הער וואס דו זאגסט מיר, דו זאגסט מיר כאילו אז די מינוט וואס איך ווייס אז ס'איז געווען כלאים, מיינט תחת קיימען נישט תחת נאר ס'מיינט אויפן זייט, און אויף דעם זאג איך דיר ניין, אפשר איז יא דא א וועג, וכי תימא, כי לעיין בלבישה והלאה איז דא אסור, אפשר וועסטו טענה'ן, ניין איך קען עס אפילו לפי אים אויך פארשטיין פארוואס, אז ס'דא האבי מן אז איך בין יא געשלאפן אויף דעם, ווייל לבישה, העלה ארויפלייגן אויף זיך, אנטוהן דאס איז א פראבלעם, אבער בהצאה שרי, אבער סתם אז איך גיי זיך לייגן אויף דעם, אפשר איז דאס יא א מיתה. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, והוא תניא לא יעלה עליך אבל אתה מותר להציע תחתיך, בעצם מיט דאורייתא זאגט מען די תורה לא יעלה עליך, שאטנס קען נישט קומען אויף דיך, אבער די מעגסט דיך בעצם אונטערלייגן אונטער דיך, דאס מעגסטו יא מאכן. אבל אמרי חכמים, די חכמים זאגן ניין, אז ס'איז אסור, אסור לעשות כן, שמא תוכח נימה אחת על בשרה, וועלכע מורא פון די שטנות, עין הרע טאר אויפגיין אויף מיך, הגם וועט די רייסער ליגן אויף דעם נישט קיין פראבלעם, אבער זאגן רבון אפשר א הערה'לע טאר אויפגיין א הרע טאר אויפגיין און ליגן אויף מיך, און דעמאלס האב איך דאך הנאה פון שטנות, און אויב אזוי זעסטו אפילו שטנות, מיט רבנן קענסטו נישט ליגן אויף דעם, און פארדעם האט קיינמאל נישט געווען אזא הווא מינוס צו זאגן תחת מיינט טאקע אונטער, נאר ס'מוז זיין אויפן צד. שמועסט די גמרא אויס ווייטער, אפשר יא דא א וועג, וכי תימא דמפסיק ליה מידי ביינא ביינא, אפשר וואלט יא געווען א וועג צו זאגן, למדום שעטנז, נעם די בגדי כהונה, און העכער דעם איז א לאנגע זאך וואס איז נישט שעטנז, און אויב אזוי האב איך נישט קיין פראבלעם פון ימי אחת וואס האט זיך צוגעדעקט מיט עפעס א צווייטע זאך, קען איך זיך לייגן שלאפן אויף דעם. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, ואמר רבי שמעון פזי אמר רבי שמעון לוי אמר רבי משום כולא קדישא שבירושלים, אפילו עשר מצות זי על גב זי, אפילו דו האסט צען מאל צוגעדעקט איינס אויפן צווייטן, ווי כלאיים תחתיין ווי גאנץ אונטן ליגט די כלאיים, עשה לישון עליהן, מעג איך נישט גיין שלאפן אויף דעם. אלא לאו שמע מינה כנגד רשעים שמע מינה, נאר אוודאי ווען די משנה זאגט אונז אז מ'האט גענומען די בגדי כהונה, מ'האט עס געלייגט תחת מיינט עס נישט תחת, נאר עס מיינט מ'האט עס געלייגט כנגד און מ'האט עס געליינט אויפן זייט, אזוי ווי א פאפא האט שוין געענטפערט, אזוי ווי די גמרא זאגט דאס הכי נמי מסתבר ווייל עס איז כלאיים, די מליצה איז כלאיים, אוואדע תחת מיינט נישט תחת, ער מיינט כנגד, און פון דעם פון דא ברענגען א ראיה אז איך מעג א נארן פון בגדי הגהנה, דאס קענסטו נישט ברענגען קיין ראיה. רב אשי אמר רב אשי קוקט זיך און ער זאגט ניין, לעולם תחת איז שיין. איך וואלט געקענט אפילו ווען ס'זאל זיין כלאיים קען איך אויך פארשטיין און זאגן אז ס'איז יא תחת איז שיין. איי העסטו פרעגן וואו קומט עס הנאה מכלאיים, למעשה האט איך הנאה פון כלאיים? און אויף דעם ענטפערט רב אשי און ער זאגט ניין, בגדי הכהונה קושין הן. ס'איז זייער זייער הארט, דו קענסט זיך נישט אויפווארעמען דערפון, כי הודו אמר רב הנה ברעד רב אשי' האי נמתיק גמדע די נאריש, עפעס א מת, אויך וואס איז געווען קומט פון די שטאט נאריש, שערי דעיס איז מותר. האט ער געהאלטן, זיך לייגן אויף דעם, דאס איז אקעי, דו קענסט דיך לייגן אויף דעם, איך וואלט יא געקענט פארשטיין די משנה זאגן אה, תחת מיינט תחת. איך דארף טאקע צוקומען צו הרב פאפא, וואס הרב פאפא זאגט ניין, די משנה מיינט נישט תחת אונטער דעם נאר ס'מיינט אויפן זייט. אבער בעצם איז דא א וועג וואס צו לערנען און זאגן יא, תחת מיינט טאקע תחת, ווייל ס'איז דא א שיטה פון א זאך וואס ווארעמט נישט אויף, אויף אזא זאך מעג איך יא ליגן. איז למעשה שטייען מיר דא אויף אזא מצב. בגדי כהונה, קען איך האבן הנאה דערפון? אדער ניין איך קען נישט האבן קיין הנאה דערפון? און די גמרא האט נישט קלאר פושר געווען. דערווייל ווייס איך נישט. האסט מיר געוואלט ברענגען א ראיה אז איך קען ליגן אויף דעם? אויף דעם זאגט שוין הרב פאפא ניין ס'מיינט אויפן זיין. און אויב אזוי ווארט די שאלה דא, קען איך האבן הנאה דערפון צו נישט? און מיט דעם זאגט די גמרא תא שמא בגדי כהונה היוצא בהן למדינה אסור. א מענטש זאל נעמען בגדי כהונה, סתם זיך ארומגיין שפאצירן אין שטאט דערמיט, זאלסטו וויסן דאס איז אסור. און ביים מקדש, אויב אין בית המקדש, ביי בשעת עבודה, ביין שלא בשעת עבודה, מיתה מעגסטו האבן הנאה, מפני שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן, שמע מינה. האב איך א קלארע ברייתא, די ברייתא זאגט מיר זייער קלאר און די ברייתא פסק'נט, בגדי כהונה מיתה, זאל זי קענסט הנאה האבן דערפון, מיתה ליהנות מהן, און זיך שטאט זיך דרייען זיך וואלגענען, דאס נישט. ס'איז נישט קיין כבוד, ס'איז זכול, דאס קענסטו נישט טון. אבער נישט אלס הנאה, הנאה האבן מעגסטו דערפון, און דו קענסט זיך דרייען אין בית המקדש, דו האסט אנגעטון ווייל דו האסט געדארפט אנטון, און יעצט האלסטו אן די קליידער, דו דרייסט זיך מיט דעם שפעטער איז נישט קיין שום פראבלעם, דאס מעגסטו מאכן. זיך סתם דרייען אין שטאט, ארום גיין שאפינג מיט דעם, דאס קענסטו נישט טון, דאס איז אך עובדא דכל, אבער נישט אלס הנאה, הנאה האבן מעג מען האבן פון זיי. און אויף דעם פרעגט די מועצת אזא שאלה איבער מדינה לוי? דו האסט מיר יעצט געזאגט אז אין מדינה זיך סתם דרייען גיין שטאטן מיט דעם דאס קען איך נישט טון. וועגן וואס דאס אמת? צייג דא א אינטערעסאנטע זאך וואס טאני און איך האבן געלערנט בעשרים וחמישה בטבת יום הגריזים הי' די פֿינף און צוואַנציק פון טבת, דער טאג איז געווען א יום טוב, ס'האט זיך גערופן יום הגריזים, הגריזים איז געווען דער פלאץ וואו די כותים זיי האבן געוואוינט דארטן, וואס געשעהט יענעם טאג? דלא למספד. יענעם טאג קען מען נישט מאכן קיין הספדים, ס'איז עפעס א געוויסע חשיבות וואס מ'האט געגעבן פאר יענעם טאג. דערציילט די גמרא וואס איז געווען דארטן, עס איז געווען יום שביקשי כתים את בית אלקינו מאלכסנדרית מוקדון לאחריבו, די כתים וואס זיי זענען בעצם געווען גוים, זיי האבן זיך צוגעטשעפעט צו כלל ישראל מיט די מלך אשור, יא גייערע אמת, נישט גייערע אמת, איז א קאפארנעם, זיי זענען געגאנגען צו אלכסנדר'ס מוקדן, און זיי האבן אים געגעבן געלט, און זיי האבן געזאגט מיר ווילן קויפן די בית המקדש, מ'וויל עס גיין חרוב מאכן, ונתנה להם, און ער האט זיי געגעבן רשות, אז קענסט טון וואס דו ווילסט, די אידן, כ'האב גארנישט מיט זיי עניוועיס איינגעלייגט, ווילסט מחריב זיין בית אלוקינו, פיין געזונטהייט.

און מיקירי ישראל עמו, און די חשוב'ע אידן האט ער מיטגענומען, ואביקה של אור בידיים, און פאקלען פון פייער האבן זיי גענומען אין זייער הענט, וכל הלילה הללו לי הולכים מצד זה, והללו לי הולכים מצד זה, פון איין זייט קומען די אידן, און זיי גייען צו אלכסנדר מוקדון, פון אנדערע זייט גייען די כותים, און זיי גייען אויך צו אלכסנדר מוקדון. עד שעלו עמוד השחר, ביז ס'איז ארויפגעקומען דער עמוד השחר. כּיוון שעלו עמוד השחר, זעט אלכּסנדר דאָרט פֿון דער ווײַטן גײען עפּעס מענטשן, נאָמער להם האָט ער געזאָגט צו זײ, צו זײַנע מענטשן וואָס שטייען אַרום אים, ער ווײַזט אויף די ייִדן און ער פֿרעגט, מי עלו לי? ווער קומט דאָרטן? ווער זענען די מענטשן וואָס קומען דאָרטן? אמרו לו האָט מען געזאָגט צו אים, האָט מען געזאָגט, יהודים שמעו דיבך, אַ, דאָס זענען די ייִדן, דאָס זענען די ייִדן וואָס זיי האָבן מורד געווען בײַ דיך, צו שאלה צו ווער האט עס געזאגט, דאס איז געווען די כיתים וואס זענען געשטאנען צו נץ מיט אלכסנדר מוקדון סתם עפעס א גרופע וואס זענען שוין געווען דארטן, אדער סתם גוים וואס זענען געשטאנען מיט אים, און זיי זאגן אה דו זעסט די גרופע וואס קומט דארטן, דאס זענען די אידן וואס האבן מורד געווען אויף דיך. זיי קומען נענטער, כיוון שהגיע לאנטיפאטרייס, עפעס א שטאט, א נאמען פון א פלאץ, זרחו חמה, די זון קומט ארויף, די זון האט אנגעהויבן צו שיינען, איפגע זה בזה, און די צוויי קומען צוזאמען, די כותים קומען אן, די אידן קומען אן, אלע קומען אן יעצט צו אלכסנדר מוקדון. כיוון שראה ל לשמעון הצדיק, אלכסנדר מוקדון גיבט א בליק אויף די אידן, און ער זעט שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו, ער גייט אראפ פון זיין וואגן, וישתחוה לפניו, און ער געבט זיך א בוק אראפ פאר אים. דער גרויסער קעניג אלכסנדר מוקדון, ער זעט שמעון הצדיק, ער גייט אראפ פון זיין וואגן, און ער בוקט זיך פאר אים. אמרי לו, זאגן די מענטשן צו אים דארטן, וואס טוט זיך דא? מלך גדול כמותך, אזא גרויסער קעניג ווי דו, ישתחוה ליהודי זה, זאל זיך גיין בוקן צו דער איד? וואס איז געשען מיט דיך? אמר להם, האט אלכסנדר זיי געזאגט, דו מיסט דיוקנו של זה מנצחת לפניו בבית מלחמתי, ווען איך שטיי מיט א מלחמה, ווען איך שטיי דא עפעס א שווערע מצב, איך זע א דמות דיוקנו, איך זע דעם מלאך, איינער וואס זעט אויס אזוי ווי דער מענטש דא, און איך זעה אים פאר מיך, דאס איז דער וואס ראטעוועט מיך, דאס איז דער וואס איז העלפט מיך צו מנצח זיין די מלחמות, זאל איך זיך נישט גיין ביקן פאר אים? אוודאי וועל איך זיך ביקן פאר אים. אמר להם, פרעגט זיי אלכסנדר מוקדם צו די אידן, למה באתם? וואס זעט עטץ דא, וואס קען איך אייך העלפן מיט? אמרו האבן זיי געזאגט צו אים, אפשר, אפשר, באי שמתפללים באו אליך ועל מלכותך שלא תחרב, יתיכו אויב די כוכבים לאחיו, מיר פארשטיין נישט וואס טוט זיך דא. דו לאזט עפעס די גוים זאלן דיך פאלש, זאלן דיך, זאלן דיך ברענגן צו טעותים מאכן, דו ווילסט גיין מחריב זיין די בית אלוקינו, די פלאץ וואס מען דאווענט אויף דיר, די פלאץ וואס מען בעט פאר דיר, די פלאץ וואס מען בעט דו זאלסט קענען מנצח זיין מלחמות, דאס לאזטו אזוי מען זאל עס חרוב מאכן? אמר להם מי אלו לי, פרעגט ער, ווער, זיי מיר מסביר, ווער זענען די גוים, ווער זענען די וואס ווילן דא צושטערן די גאנצע בית אלוקינו? אמרי להם האבן זיי געזאגט כתים הללו לי שעומדים מלפניך, דו זעסט די גרופע וואס זענען יעצט געקומען צו דיר, די כתים, זיי זענען די וואס ווילן אונז חרוב מאכן. אמר להם, האט אלכסנדר געזאגט צו די אידן, הרי מסרים בידיכם, עס איז ענקערס מאך מיט דעם וואס דו ווילסט, מיד נוקבים בעקבותיהם, זיי האבן אריינגעשטאכן אין זייערע פיס פון די כתים, ותולים בזנבי סוסיהם, מען האט זיי אנגעבינדן צו די שוואנץ פון די סוסים, די פיס צוגעבינדן צו די שוואנץ פון די סוסים, והיו מגרין אויסן על הקוצים ועל הבקרנים, און מען האט געשלעפט אזוי די כתים, שלעפנדיג זייער קאפ האקנדיג אויפן ערד, וואס דא דארטן קוצים, דערנע, בקרנים איז אויך עפעס אזא סארט שפיצעדיגע זאכן, עד שהגיע להר גריזים, ביז זיי זענען ארויפגעקומען צו הר גריזים צו ווייזן ס'איז נישט קיין מעשה דאס, דאס איז געענדיגט יעצט. כיוון שהגיע להגריזם, די אידן קומען אן צו הגריזם, חרשיהי וזרעי קאשינען. מ'האט איבערגעדרייט דעם גאנצן פלאץ, חורש אויסגעאקערט דעם גאנצן פלאץ, מ'האט איינגעפלאנצט דארט קאשינען, קאשין איז א מאכל בהמה, האבן זיי געוואלט ווייזן, דו פירסט דיך אויף ווי א בהמה, דא האסטו דיין מאכל בהמה, אדער אנדערע זאגן קאשין איז א פלאנץ, איינמאל ס'וואקסט דארטן, קען גארנישט אנדערש מער נישט וואקסן דארטן. דאס הייסט זיי האבן זיי געוויזן אז די מעשה איז דא געענדיגט. פארוואס מאכן אונז אזוי? כדרך שביקשו לעשות לבית אלקינו אזוי ווי ענק האבן געוואלט מאכן פאר בית אלקינו. ועושי היום עשו היא יום טוב, דאס איז געווען דער יום טוב, דאס איז געווען דער שפעציעלער טאג דער יום הגריזים. יעצט פארוואס ברענגט די גמרא די גאנצע מעשה? זייער פשוט. אונז האבן דאך געזאגט דא שמעון הצדיק גייט ארויס. און ווי איז ער גייט ארויס? אנגעטון די בגדי כהונה, די כוונות פון די בגדי כהונה, וואס הייסט איך זעה ער גייט אויס ביים מדין ער נעמט מיט די בגדי הכהונה? אונז האבן יעצט געזאגט, ארויסגיין בגדי הכהונה דאס קען איך נישט, יא מען מעג האבן הנאה דערפון אבער דאס נאר במקדש, אבער סתם זיך דרייען אין שטאט דאס מעג איך נישט, דא זעה איך די גרויסע שמעון הצדיק, די כהן גדול אליינס, ער קומט אויס מיט די בגדי הכהונה. און אויף דעם ענטפערט די גמרא בייסאי מרעין לי בגדי כהונה. אדער העל איך דענפערן, יא ס'האט אויסגעזען ווי בגדי כהונה, ס'איז זען געווען גרייט צו ווערן בגדי כהונה, מ'האט עס אבער נאכנישט גענוצט, סאו ס'איז נאכנישט געווען די עכטע קדושה אויף דעם. ווי בייסאי מ הייסט לעשות להשם מפאריס אורחותיך. אוואדע וואס וועסטו אזא מצב פון פיקוח נפש, מ'וויל גיין חרוב מאכן די בית אלוקינו, אוואדע פאר דעם האט מען מתיר געווען, הייסט לעשות להשם מפאריס אורחותיך. אבער סתם א כהן זאל זיך גיין דרייען אין שטוב אין בגדי הכהונה, אוודאי דאס קען מען נישט טון. האט מען געלערנט אין גמרא אין די משנה, חזן הכנסת איז נוטל ספר תורה. מען האט געזען דער ספר תורה וואס מען נעמט ארויס פונעם בית הכנסת וואס איז געווען דארטן אויף הר הבית, איינער געבט עס איבער פאר'ן צווייטן, דער שמש פאר'ן גבא'ן, דער גבא'ס צום סגן, דער סגן צום כהן גדול. און אויף דעם זאגט די גמרא שמע מינה כל כן קרוב לתלמיד במקום הרב, אפילו דער רב דער כהן גדול שטייט דארטן, נאך אלץ פאר די תלמיד ווארט געבט מען נאך אלץ כבוד, דאס הייסט איך זע ווי איינער געסט זיך ארויף איבער צום צווייטן, די סגן, נישט די סגן, די שמש, געסט צום גבאי, דאס הייסט איך בין מכבד דעם גבאי, שפעטער די גבאי, געסט צום סגן, די סגן צום כהן גדול, זע איך אפילו די וואס זענען געווען אונטערן כהן גדול, מ'האט זיי מכבד געווען, און דאס מאך איך פארן רעבן, לכאורה זע איך אז מ'קען דאס טון. אמר אביי, זאגט אביי ניין, כאילו משום כבודו דכהן גדול הוא. דאס איבערגעבן איז נישט געווען צו גיין מכבד זיין דעם גאבע, צו מכבד זיין דעם סגן, די איבערגעבען איז צו ווייזן פאר'ן כהן גדול קוק ווי דו שטייסט, קוק ווער איז אלעס אונטער דיר, אונטער דיך האסטו א סגן, אונטער דיך האסטו א גאבע, האסטו א שמש, האסטו אידן, דאס הייסט צו ווייזן דעם כבוד פון דעם כהן גדול אליינס, פארדעם האט מען עס איבערגעגעבן, און נישט כדי צו מכבד זיין, אבער באמת גיין און מכבד זיין א רעבן, א תלמיד פאר'ן רעבן, פון דא קענסטו נישט ברענגן קיין ראיה אז ס'איז מותר.